LPS Heart to Heart with Sia Sangtei thirtu zawng zawng te chibai kan buk cheu a, kan lo lawm leh vek a che u. Hei tun chumah hianin a zai thiam chuai thei lo. Aah Mizo ten a kan duh em em, Mizo rilrem hla sa thiam em em han ti teh ang. Marina Vanhriatpuii var te in leng duh awm tak mai kan nei a, kan lawm em em a, kan hun te a bul changa a tawp thleng a, min lo hmanpui turin Hlirtute kan han sawi hmasa cheu ni ha hmasa i Marina chibai le. Hei tun hnaia a hmasa ber kan sawi duh chu i fanu Bawihtê i han ti mai la hming kha chu ila rawn sawi tho anga i class ten te an pass a i eng division ah nge pass a tih te tina a pass avanga in lawmna te tuna tun hnaite pawh i status ah te ka lo hmu a pass lawmna te pawh in nei ni ten ka lo hria a khami i thinlung lawmna te pawh kha min han hrilh hmasa la tiraw. A second ah a pass ta maw a hming kha a lalrin chhan a ni ta chuanin a awmzia ah chuan hei sawi leh sawi hnu pa pa tel lo a enkawl chuanin lawm hi a zual bik a ka ti mai a i hriat tiang kha a lo ni ta chuvang chuan keimahni ah chuanin a lo fail a nih pawh khanin a pawi kha kan ti chuang miah lo a a rilru hnuah zawng a tih pawh kha kan tum chuang lo a amaherawhchu nia ka zin hlan teh a nia i an pass ve hlauh a. I ral khat atanga kan hria te kha chu ka lawm ve lutuk a, a lawmawm ka tia. Umm, result a chhuah lai khan Aizawl leh awm lo tih na ni maw? Awm lo. E, Australia i zin lai kha tih na ni maw? Chuan khawi school ah nge a kal amah kha? Sem four tah hian a kal a maw? Tunah hian chuan kan u te school tho a nia, anni khu an zirtirna khu a tha ka tia an in enkawl dan te khu a tha ka ti tawp bawk a, Zotlangah khuan. Chuan tah chauh tho chuan a mi a kal chhun zawm dawn a nih tak chu. Tichuanin tun hnaia Australia lamah te i zina i zaina te pawh ka lo hmu a, kha damna kim tih hla i sak te pawh ka lo hmu a, tukinah te pawh kan ngaithla nghal a, a ngaihnawm ka ti em em a, i zinna chhan teng tiangin nge hun in hman tih te min han hrilh la. I kan zinna chhan tak kha chu keimahni keimah bikah kha chuan chapchar kut bik kha a ni ta, chuan chapchar kutah te kan han zai a, amaherawh chu i programme dangte kha anmahni hruaitute MMA te MSA te khanin i programme dangte siamte kha an duh ve avang khanin programme dang I concert tih vel te biakin a han zai tih vel te kha chu kan nei ve nial tho ta maw. Chuan Melbourne lohah Brisbane tih velah te tikhan I hmun hran hran ah kan kal kual ve anih chu. Nuam I ti em? Nuam ti ve tho mai em. Engtia ring in cham? Thla khat chu a pum ve a. I thla khat leh chan ve tling lo deuh mai thei. Chutiang a chang. Ani tak chu. I lung a leng ve deuh em? Zoram ngei a na em? Ka leng ve deuh a, ka lung hi chu leng ve thin hrim hrim a, keimahi bakah a ram a kha hei eng nge mihring kha ih hmuh tur kha city vel a nih loh kha chu hmuh tur kha an tam lo lutuk a, khami a nih avang khan ka lung chu a leng ve khawp mai. A ni ang, mahse mahni nuam tih ber zai a ih han zai a han kal kha chu lehlamah chuan in a nuam em em tho ang a tiruan nangma tan kha chuan. Tichuan in ih a nih leh Haute mai, mahse min an hria chak ve ka ring chu. Marina tih ni lo hian engtin nge hming dangin i hming atang hian min an koh thin che a, tin i chhungte pawn engtin nge an koh thin che? I ka chhungte hi chuanin ka nu min koh dan ang ang hian mate hi min ti mai ta a, chuanin ka nite lampang hian Mahriat min ti ve thung ta chuan kan khaw lampang chuan ka hming pumin min ko mai. A ni emaw Vanhriat Puiin? Aw Vanhriat Puiin min ti mai. Aw chutiang te chuan min ko a. I haw lo mi? I haw lem chuang lo e. Kei chu hming pu maw in ko i ka la nat tawp a nih chu ka duh dawn miah lo kei chu lo ni daih lo maw? Ti chuan a ni leh Bawihte-i nen i fanu le Rinchhan-i nen chuan in relationship kha hriat ve tlak awm a, engin eng nufa in pawh deuh hi in nih hmel ka tia in status te ka lo hmu a hei Nufa pawhin ang lo ka tia, thian dun hin in ang ka tia, amah a fel si a, a hmeltha bawk si a, dawng zuah mai a maw. Chuanin khalaia kha in inkarah kha mite pawn an hriat chak ka ring a. Nia, i a naupan lai atang khanin hei thian kawm tak te hian ka kawm a, kei tah hian a chhan chu thian hi ka kawm tam lem lo va, i thian han sawi ti mai ang, han sawi em em tur hi tam tak hi ka neih lo avang hianin i. Naupang te nih atang hian thiankhawm hian ka kawm ati hian ka cheih ka cheih thin a tikhan amah pawh hianin hei ka dik lohna lai min correct tur a awm chuan tikhanin hei min siam tha a tiang zawng zawng ang khan maw i incheina chungchang angah te pawh hian engkimah hianin kan in hei min hrilhtu zawk a nih avang hianin i Kan inkawm ngaih tawp a, thil dangah pawh hianin maw a pawh chu kan inpawh ang reng khawp mai. An awm dawn chu tiraw. Chuanin single mother i ni ta a, pa tel lovin i enkawl ta a, Bawihte kha khatah khanin chu a nawmna lai tam tak te pawh awm ta in inpawh phah leh zual ta a. Harsa i tih ve lai deuh leh eng nge harsa tia kha han inzawt ta tawp ila. Hei a awmzia chu Pa te han awm loh na na na kha chuanin lung nih loh chang te chu a lo awm lo thei lo chhungkua ah pawh han in tih thiam lo leh tih eng lo chang te chu kan nei lo thei lo a. Khanga hei a rilru a na a an tum bur ka hmuh hi chuan ka rilru chuan a ve thin tho engtin nge aw ka tih ang a engtin nge i a rilru te kan thawi dam ang tih erawh hi chu ka ngaihtuah na ah chuan a lian ve thin khawp mai a mahse Pathian te kan rawn a, Pathian te kan au a, tawpah phei chuanin han vuak te ka hreh avang hianin lo ka rawh i tawngtai ang ka ti a, room ah ti khan kan tawngtai mai thin ta ti khan amah pawh rilru te lo dam ve leh mai thin ta maw. A van tha em. Tia ka lo hmu ve danah a cheu pawh hianin hei nangmah i ngaihsan awm ka ti na chu i fanu tiang class ten te an pass chho a, hei a nula ve tan dawn a ni han ti teh ang. Tah khanin hei fa i nei tih te i I thup lo a ni. A then hi chuanin hei Zaimi emaw public figure hrim hrim maw mi hmelchhiat ang chi hi chuanin eng nge han thup duhna mai thinlung te pawh kha a lo awm ve thei a, i ni ang anga i lang chhuak hi i fakawm ka ti em em ha kha sawi lan ngei ngei kha ka duh ve a ni. Mi tam tak pawhin khatiang khan an lo thlir ngei che pawh ka ring a, ta khan eng nge sawi duh i nei? Nia, hei tam tak phei chuanin khuafa ka nei lo maw teh an ti ta a ni. Mahse, kei chuan tih lan Tih lan kha pawi tihna ka nei lem lo a, ka fa nuh a nia, ka hrin chhuah a nia, i tin nuthlawi hi kan duh vang a nuthlawi kan ni bik lo a, chuvang chuanin ka fanu kha ka zahpui na chhan tur kha ka hre lo a, tam tak te chuan min ti tho alawm, i fanu hi i ti lang nasa thei lutuk a, min tih chang te chu a awm tho, mahse ka fanu a nia, i a chawi mawi tu tur chu a nu ka nia, ani ani pawn min chawi mawi ang chutia ang tur chu a nia, chuvang chuanin i ka fanu hi ka tih lan lohna chhan tur ka hre lo ka tia, ka fanu avanga Min iaitu emaw, min duh lo tu emaw an awm a nih chuan a pawi tihna kha ka nei chuang lo keimahah chuan maw? A van tha ve. A ngaihnawm ka ti tawp kha lai. Kha maw chuanin Mizo Idol lam kha han shoot ta ila, Mizo Idol atanga kan hmelchhiat che i nih vang khanin season one ah khan mi ta te rawh top ten ah khan i rawn lang ta a, kum kha sang hnih leh pasarih te rawh a ni ta a. Tichuanin Mizo idol a kha mi kum a i batch pui te maw top ten bik han ti ta ila a khatah khanin tuna la kawm leh la i biak pawh reng ang hi tu ngei la nei. Kan la inbe pawh deuh vek tuna a hriat chuan aw tian group te kan siam a ti khanin kan la inbe pawh deuh vek ta maw kan in pawh reng a a nuam ka ti. I khatah khanin han thlir let ta la enge i lung ti leng deuh ber in hun lai han thlir let khan. Nia, kan in contest lai vel kha chu a lunglen thlak chu ka ti ve tho i tin hun hi a kal chak bawk si a, khatiang hun lai kha chuanin hei i keimahni kha khan nuam hi kan ti veng veng a ni ber hian ka hria maw tin ka zaipui te ho kha an fel em em a kan in puah a hei chhungkhat ang che in kan awm a tikhanin a nuam ka tia tun thleng pawn a la ni char char ta maw? Kum sawm hi a lo dawn, a lo ni dawn hnai ta reng a, turaw kum sawm pakua lai kha a lo ni tawh ta a. Tichuanin Mizo Idol a kan hriat hnu che khanin in reh deuh vang vang a, chuanin i rawn lang leh ta a ni. Tah khanin hei folk song lampang te i rawn shoot chho ta a, tin lengzem lam te pawh i sa tho ta a. I thlawite nali tih phei hi chu keimah hian i hla sakah hian ka duh tawp a ni, chu chuan Tukina pawh kan lo ngaithla vel a. Seven years ago kha India kum sarih lai kha lo liam tawh a, chuan mahse vawiin thleng hianin i zaina tam takah hi chuan i la sa nasa tih te pawh hi kan lo hre ta a, chuanin kha kha five point three million views vel kha a nei bawk ta a ni. Hlawite nali te pawh kan sawi a ngatin hemi folk song i thlanna chhana kha hmasa chuan han inzawt ila. Folk song hi nia mak ve deuh chu A tirah chuan ka thlang em em kha a ni chuang lo a, ka sawi tawh a, midangin a min kawm na ah chuan F. Lalthangmawi ih kan u te, kan nu te rual daih an ni mai thei a, ih kha kha kan khua a rawn zai tum hian nalh hi ka ti lut tuk a folk song kha a zai thiam ka tia chuan college veng a mi pi dik hi ih khuh a rawn lam bawk a, kan khua ah khan chuan lam thiam hi ka tia mawi hi ka ti lut tuk a, amaherawh chu sak tinah khan ka tin chuang lo a khang ah khun lai pawh khan chuanin tikhanin eh. Kan rawn let leh hnuah khanin mi dang dang khan Vanal hlana te tiang te khan an rawn sak tak ah kha chuanin sak ve kha ka rilru ah khan a awm ve deuh tho na a chu chutiang in a la lang lutuk chuang lo ni chu chuanin Kelkang hun lai khanin harna thlen hun lai khanin Pathian hian min pe a ka ti mai a nu pakhat khawlaia hei Au thin, tawngtai thin. I pakhat khanin biakinah hianin kan biakina kan tawngtai kha i a rawn lut ringawt a, keimah kha min hre thin pawh ni chuang lo khan kei pawn ka hre chuang lo a, ka tawngtai lai tak khan pulpit hma ka tawngtai lai tak hianin ka lu chungah hian ka kut a kut kha rawn dah thut a, ka phun a sa lutuk a chu pawh chuan a rawn min rawn tawngtai sak ta tah chuanin i hlasak thin te I hei i awm dan te tiang zawng zawng hi Pathianin a thlak vek dawn a a rawn ti ta nih chu. Chuanin tikhanin kan han i kelkang hun lai kha a nun reh chho ta, harhna vel kha a nun reh chho ta tikhanin khatiang folk song kha a rawn lang ta tlat a nih chu maw. Chuanin i taksa chetna te pawh kha ka chang chho a tikhan mak deuh maiin Pathian khan min pawl a chuanin i chheih lam khan ka lam tlat. ta ni tikhanin hei ka thiam vang pawh kha a ni chuang lo a, mahse tikhan Pathianin Pathian thlarau thianghlim khan min pawl a, chuan chheih lam khan lam deuh tlat ta chuan tikhan khat atang khan maw folk song kha ka rawn sa chho a, a har chu ka ti a tirah pawh mahse Art and Culture ah te kan han kal a, ka han zir chho ta a, chuan tikhanin ih. Ka rawn sa chho ve ta nawk nawk a, a dik a dik lo kha ka sang tih kha ka hlau ve lutuk avang khan, ka hlauh ve lutuk avang khanin chu Art and Culture ah te pawh ka han kal a tikhanin ka han zir chho ta kha ania maw ti tang chuanin tikhanin eng rawn sa chho vel nawk nawk a nih chu. Folk song i hlanna chhan pawh thawnthu pakhat a tling a nih chu ti rawh. Tichuanin Thlawite Nali hi vawieng zan nge i sak tawh ang tih hi hriat hi a chakawm ka ti. Sa nia ui a ka sa hnem ve tawh ang reng khawp mai a, chhan chu programme vawi khat ringawtah pawh vawi hnih vawi thum chak chang te kan nei a, ui ka chutiang a han chhut dawn phei chuan a turu ve viau tawh in ka ring. Lo chhinchhiah thlap thlap lo phei chuan ka rawh, vawi za chuang chu ni ngei tawh ang a ka rawh. Vawi za chu a tling tawh hrim hrim. A ni le, khatiang kha kan han sawi ta sa sa a, i zai tawna ah nuam i tih ber emaw nuam tih ber kha sawi tur bik awm loh pawn chhinchhiah tlak ang zawng te pawh ni ngawh. min han hrilh a. Ka zai tawh na ah hianin maw ania a nuam chu ka ti deuh vek zel a, kei chu thingtlang a ka zai phei chuan nuam ka ti a, thingtlang lampang phei hi chu mi hian lo duat thin si a, a nuam ka ti vel vek a, a bik takin ka zai hnem nasial hawk khua erawh khi chu nuam chu ka ti ve zual deuh. E Sia Hlo kailo zai nasa thin emaw? Ka zai nasa ve tawh khawp mai. Thlen in bik te kha i nei tawh em kha? Thlen in bik te pawh ka nei a, ka thlen in bik hi an fel ang reng khawp mai a. I min duat a, hei chhungkhat ang chen kan awm a ni mai. Nia, vawikhat kha i sei ta zah ang ka hmu tawh tlat in ka hria a. Tichuanin ani le Pathian hla damna kim ti te pawh i sak te pawh chu tukin ah YouTube ah ka lo en ka ti ta a. Pathian hla te pawh i sa tho tihna em ni? Aw, ka sa ve thin. A chhan chu Ih hei chhun anga te program chhun ang te alo ni ta, chhun leh zan ang te alo nih hi chuanin chhunah hi chuanin nu leh pa te an lo tam tlangpui ta a, gospel lo han sak tut te kha chu a nuam lo ve deuh thin a, kha vang khan. Mahse hei Pathian fakna hla hi chu sak hi a inthlahrun a awm thin a ka ti ve a, tam tak pawh hian sawisel min sawisel phah dawn chiang lutuk tih te pawh ka hria a, amaherawh chu ih kei chu Pathian fakna hla ka sak dawn reng reng hi chuan Pathian hnenah hian ka hlan nasa ve thei khawp mai a. Tiang khanin hei ka sa ve tawk tawk ve thin a nih chu, upa lampang ho tan ri hian maw? Khami enge i zaina hmuna zir khanin i thlang mai thin tihna a ni maw? A fin thlak hle mai. Tichuanin hla hi i phuah ve tawh em?

Jivan Utsav policy tih lo hre ve tawh em? Chu chu enge? A dam chhung atana nang buaina pawisa i lak luh theihna tur a ni a, pawisa deposit hun chhung hi kum nga tanga kum sawm paruk inkar a thlan thei a, lukhawng, sum assured, ten percent hi i hmu ngei ngei dawn a ni. Pawisa lak dan hi duhthlan tur pahnih a awm a, kum khatah vawi khat pawisa hi dam chhungin i la chhuak thei a, A nih lo pawhin a pungin i dah tha ang a, i mamawh hunah zah a sawm sarih panga hi kum khatah vawi khat zel ila chhuak thei dawn a ni. Policy hi Pu Keh Age Lal Rinkima kum sawmhnih chuang experience nei tur atangin a lak theih renga Lalbuai Shopping Complex zar kawtah i lo leng lut ve ngei dawn nia. Hla hi maw ka phuah thiam chiah lo a, hmanah kha chuan ka phuah ve kha chu ka tum thin lutuk a, mahse i Gospel love song phuah chhuah ka tum hian gospel ah ka lut a mahse a bu te kha ka ti bo leh a tikhan a thluk te kha ka siam hman lo vang a a then chu ka siam ve tho mahse tih chhuah erawh hi chu ka la nei miah a lo thung a maw try leh hi chu ka la duh ve khawp mai zai mi ni chuan a inrem a lo tawrh a mahni awmil tur te kha han phuah vel te kha awlsam ka ring a maw chuan in music video hi engzah nge i siam tawh i hre thei em? Ka hrethiam chiah lo. A chhan chu sawm nga vel hi chu tling tawh mai thei a ni tih chhuah loh pawh kha kan nei nual a maw, hmanlai hei hmanlai ve deuh ang chi ang, video hlui ve deuh ang chi ang te tih chhuah loh kha kan neih nial avang khan sawm nga hi chu tling ve tawh chu ka ring. A ni leh, Zaia sawmna i dawn hianin tun hnaiah eng hlangaih i sak hnem ber?

Chawnglai zun te ka thiam a, sarlam kai te pawh ka thiam a, chair aw ka ti thei a, cheilam kha ka ti thei bawk a, umm. Cheilam ah kha chuan ka tluk lo phawt che ni, a dang kha chu ka thiam a, cheilam hi har ka ti kei chu. Cheilam chu thiam over chu kan ni chuang lo, mahse hei Zaipa chei na tur tawk chu ka la pawimawh lo. Chuanin thalai rual deuh zingah nge nu leh pa rual u deuh zingah zai nuam i tih zawk?

Siam leh daih sia tur a. Chuanin Mizo ah hian Zaimi a zai thiam ah hianin mipa a leh hmeichhia a min ṭilh ve ve la tunge zai thiam i tih ber? Vanleh sai lo hi chu thiam chu ka ti. Chuanin Zoram chhani hi thiam ka ti bawk ta a. Ka ṭawngpui khawp mai che keimah pawn chuan i hlasak tawh a nal i tih ber? I ka hmangaih che sim tih kha nalh ka la ti ber keimah ah chuan. Aw, kei pawh ka khaisa thiam ka ti tawp. Chuanin reality show atanga kan hriat che ini vangin kha lamhawi kha kan zawt leh lawk chiang a. Hetia reality show ah a bikin zaia intihsiakna ah te judge te an thu lang a, hetianga an zai zawh a an comment nghal ang hi tha i ti nge ti lo. Tha ka ti tho mai. Chhan chu hei a ru ka inhrilh se se ai kha chuan ka ti khan rawn lang pawp se tih kha chu ka rilruah chuan a awm ve a. Chhan chu keini hun lai angah pawh a nuam ka ti zawk. Tichuan inzirna tur tam tak kha kan nei ve bawk a maw keimahni khan inzir zirna tur kha anmahni atang khan kan hria a, a tha ka ti. Khata Judge ten an hrilh che ah khan enge la hriat reng nangmah Mizo Idol in contest laia i hriat reng i tangkaipui pakhat A judge te chu chuanin min hrilh hnem lut tuk a, mahse hriat hei hriat reng tur bik ang tih angah kha chuanin hei ih a tam khawp mai a i hrithiam em chu. Hei tunah hi chuanin ih an sawi pakhat chu bus chuan te zak lo ula tih te hian hei milar inneih avang khanin ih tumah inzuk thuhnuai thei lo ang chi ang. tawngkam ang te kha chu a tha chu ka ti e. Umm umm umm, a van tha ve dur a, chuan khami ni lo ah thu rawn hrim hrim maw a, i dawn ah hei fuihna thu ang te pawh a niang a, eng nge i la hlawkpui leh tha i tih ber? Nia, fuihna hi ka dawng nasa khawp mai a, keimah bik ah hian then leh rual te atang pawn, chhungkua atang pawn, mi hrang hrang atang pawh hian mak deuh deuh chu hei mi hian min fuih nasa a, eh nia. Tiang velah kha chuanin keimah ah chuanin nia Pathian thu lam ang angah pawh ni se ih hei i kal ngaiin kal la ih Pathian ṭih la ih tikhan ṭawngṭai tam la tih te hi min fuih dan a nih avang hian a ṭha ka ti a. A zawm pawh hi zawm pawh hi ka tum ve lutuk a nih chu maw keimah pawh hian theih pa tawp hianin min fuihna ang ang hi chu zawm ve zel chu ka duh. Ṭha hle mai tiraw? Chuan incheina lam kan zawh daih cheng a, incheina lamah hian eng nge i ngaina? Ahh, puan bih hi chu nuam chu ka ti thin khawp mai. Zaina te pawh i bih nasa a mi? Aw, ka bih nasa ang reng a, mahse tun hmun hi chuan. Han chet pui a rem lo em mahse? A rem, aw tlem chuan a rem lo ve deuh a. Ka ring deuh. Chhuah vel hi a rem lo ve deuh vang hianin kekawr hi chu ka ha nasa a, pawnfen han tih vel hi chu ka feng tam lutuk lo a chhan chu Pawnfen hi chu han thut lan palh te awl nia chuvang chuan in beng thiamlo chi mi nia in beng thiam lo thin bawk sia ka lo che leh puat puat thin bawk sia chuvang chuanin kekawr erawh hi chu a tha ka ti em i pian nen pawhin rem alo mi kawng a fek a mawngbawl kha a nalh leh bawk a maw chuanin a hun awl i hman thin dan i zai lo a inah te awm a engemaw ni hun awl hrim hrim i neih a hun i hman thin dan. Ka hun awl neih dan hi chu Mak dang dai ve khawp mai a, i hei inah hian ka che deuh char char a ni mai. Mut chhuna han mut vel te hi ka ui thin a, chuvang chuan inah hianin in tih fai na hun te teh ang te khan hun chu ka hmang ve thin a. Chuanin nia hun awl hi chu ka nei tlem ve ang reng lutuk a, keimah hian maw chhan chu eizawnna neuh neuh dang han dap te hi nuam ka tia, zai chauh hi a theih loh avang khanin thil dang ah hian ka kual nasa khawp mai a. A nih chu, umm a nih zing i tho hma em? Kan tih thut teh ang. Aw, tho hma chu ngai, school naupang ka neih thut avang hian in, aw ka zin hah chang deuh pawh hian in paih lo chung chung hian ka tho chu ngai ve tho mai, thah tu tur an awm si loh kha chuan hawh. Chuan tho ngei ngei kha ngai dawn a nih chu. Chuan a nih zan i meng rei em? Zan hi aw ka meng rei thin khawp mai. Mut kham loh deuh chang i nei thin dawn em aw ni chuan. Aw a chang hi chuan in tih mut chhuah thut a, mut thilh thut te hi chu ka nei ve tho a, mahse a tlangpuiin ka meng rei thin. Chuanin hei Awarthi dawn tawh zat i hre thei em? Tin chutah chuan i ngaingai hlut ber. Awarthi ka dawng ve nil nial tawh a, Lelte hi pali mawni ka dawng tawh ta a, Thazual kha ka la a, Rimawi khawvel tih te pawh ka la ta a, Chuanin ka ngaihlut em em chu Lelte hi ka dawn hnem vang pawh ni lo khan hman atanga hei kan naupan lai atanga Lelte a lo nih tawhna angah khanin ka ngaihlu hrim hrim a, a sum leh pai a keng emaw keng lo emaw a hlu ka ti hrim hrim a, tin tun thleng mai a Lelte a la kal thei te hi a lawm awm ka tia a chuvang chuan ka ngaihlu tawp. A nih tak chu. Tichuanin music track hi tunge i siam tir thin tlangpui? I U Kima hi U Kima leh RK a three brothers maw? U RK-a hianin an siam thin a, chuan U Thangbawi hi ka pan deuh thin bawk a, tin thlawi te nani album bikah kha chuan Zonun Record ho Pu Dar Tha Mate ho khan min khawihsak thin a maw a. Kei chu a mimal bik ang hi ka ti lutuk lo a, chhan chu hei an eizawnna atan te an lo ti ve tho avang hianin a hrang hrang khan ti khanin i pan kual deuh nen ka pan kual ve deuh thin u ki mai ti kha kima chhang te kima chhang te aw a ni chu tichuanin hla i thlan thin dan hi hriat a chak awm ka tia entir nan mi in hemi hi mi lo sak sak ve tih te pawh neih ka ring a tin nangma pawn hemi hla hi ka duh e tia han thlan te pawh i nei ang a hei mi chak tawh sa ang te pawh kha u mamua ni chak tawh sa ang te pawh i sa ta ang maw kha tia ang chi ang khan engtin nge hla i thlan thin nia hla hi maw thlan uluk hi ngai ve lut tuk a, ih ka sak dawn hi chuan a thluk te te ang te hi chu ka ngaithla uluk ve thei khawp mai chhan chu a hla thu te pawh maw ih a thluk nalh loh deuh kha chu ka duh bik chuang lo a chhan chu hei han lar hluai seng ka ti chuang lo a amaherawhchu ih hla hi chu ka uluk ve thei khawp mai. Mi mi tam tak chuanin nia min lo sak sak teh tih ang chi hi chu maw a awm ve nasa lutuk mahse ka thluk duh loh ang hi chu ka ti ta lo law law thin tih ang khan. Tlawm tlawm ngai hlei thei lo ang kha nia mahni duh loh zawng han sak daih kha chu turaw a nuam bik lo ang a. Tichuanin a nih leh i hei zaina hmun hrang hrang i nei tawh ta khatiang ah te pawh khan nangmah ngaihlutu te khatiang te pawh thil pek te pawh an lo pe ve thin che in ka ring a. I zain a, a i lawmman i hlawh kha chu dah ṭha ta ila, khami nih lo thil pek i dawn tawh maw, i hriat reng hlu i tih deuh ang kha a awm ve em? Tahana kan kal ṭum khanin keimahna ka dawn pawh ni chiah lo, ka fanu tana rang ka chak beng be an pek erawh kha chu ka ngaihhlutpui ve khawp mai, a chhan chu ka vawikhat ka fanu tana hei zaia ka chhuah hrim hrim a, ka vawikhat Ka fanu tana an pek a nih avang khan a hlu ka ti a, chhan chu keimah chu keimah ka ni ta a, i ka fanu an pek kha ka lawm zawk a nih chu, keimah ah chuan Bible te leh eng eng mawni hi present hi ka dawn thin avang hian lehkhabu tha tak tak mai a Khi ka dawng thin a, chungho chu ka ngai hlu bawk. Tichuanin hei mi thenkhat ngaih danah chuanin Zaimi a leng ze hna an sak te hianin eng nge nun han khaw lo emaw, rih theih thil nena han inchiah piah tur deuh a ngaihna ang chi te hi a awm ta a. Nang pawh leng ze em te tian folk song te i sa ta a. Khatiang ang khan eng nge i ngaih dan leh nangma dinhmun a te pawh min han hrilh la tlang deuhin. Keimah hi chuanin leng ze hmangaihna tel lo chuanin Chhungkua pum thei lo a, nupa siam thei lo a, in tih ang deuh kha a nia. Keimah hi chuanin maw ka ngaisual lem lo a, tam tak hei Gospel deuh ho hi chuanin an ngaisual maithei a, amaherawh chu nia ruih theih thil te nena i nula tlangvalna kan va chen huau huau a nih loh kha chuan ti mai ang, i a pawi tihna hi ka nei lem lo a, amaherawh chu fimkhur taka kan kal erawh hi chu a ngai chu ka ti. A ni le, i zai tawna ah hei chetchhiat deuh emaw nuih zat thlak lampang ang chi maw ka tiang kha i tawng ve ngei tawh in ka ring a, khatiang kha min han share ve lai phal chuan. Nia, hei ka tawng hnem ve tawh khawp mai a chhan chu hei chen lo zai tawna nana chu ka zai laia an lam a nalh vak loh deuh te hi chuanin tlem chuan ka nuih hi za ve thin deuh a hei thiam leh thiam lo a an phak tawk a an rawn tih hianin a lawmawm hei anmahni ka va nuih zat hei ka va hmuh sit ni lo khanin ka lawm thei lutuk hi ka nuih hi za thei lutuk ka nui a ka lo nui duh ve thin bawk si nen hian maw a lawm chu ka lawm ve thei tiang vel kha chu. A nih leh Mizo te tan hian zai leh eizawnna kawng maw zai a eizawn han ti teh ang ka ti zawk khan hemi hi a thei ni hria engtin nangma pawh engemaw chinah chuan i hmang tho tih te pawh kan hre ta a khami ah khan in i ngaihdan teh tiin nangma tawn hriat chinah te pawh i min han hrilh la. Eizawnna tan hian in ka hmang chu a nia mahse a dik viau a Mizoram ah chuan in i zai hian in min han sawm a i min han dawn a chumi chuan in Tlawm takin min tih sak rawh pawisa kan nei lo a an tih reng erawh kha chuanin tlem chuan a harsa chu ka ti ve deuh a chhan chu eizawnna atan mahni in luah man pawh daih lo a ti mai ang khawpa han zai kha chu a fuh lo hi chu ka ti ve thin tawp a tin i chhungkua te kan lo chawm ta a khami anih avang khanin i Kan hlawh a chhiat hi chuanin eizawnna tlak ti dawn ila eizawnna tlak lutukah chuan ka la ngai chiah lo zai hi chu a thil dang ka tih pawlh nasa a kei chu hei sumdawnna thil ang te tiang a nih avang khan in i zai ringawt tur hi chuan thil a theih ka la ti lo engti nan i nu leh pa kara awm ho te i chuanin i enge nu leh pa te eizawnna nei lo nih an lo nih kha chuan nu leh pa kara awm tan chuanin a theih mai thei a, an la inkhawl thei mai thei a, keini angah chuanin ih ka nu te an awm a, ka pu te te, ka fa te an awm a tikhan ka fanu te an awm a, ka fa te tih ah khanin khami anih kha chuanin a harsa chu ka ti. Eng nge a nula, nu leh pa thazar hnuaia awm ang tan kha chuanin an lo inkhawl thei mai thei a, a nangma kha chuan chhungkaw chawmtu ber ini vang khan chuan a harsatna lai kha chu awm ve deuh ni maw a ti rawh a. Tichuanin i hei i zai tawhna hrang hrang te kan han shoot ta a, khami hun kal tawh lampang khan han dah that lawk ila tun hnaia a hmachhawp leh zai lehna tur langsar zual ang chi zawk kha min han sawi sak ve leh la. Yma day vel kha anianga yma day velah hian ka zai hmun hnih velah chuan ka zai ve leh anga chuanin music video bik hi chu siam chu ka tum a maw tunah hian folk song hi tih leh hrang ka tum a. Amaherawh chu music video pawh hi hau tak ve tawh lutuk a, amah ang khan hei a lo tih theih tawh lem lo vang hianin pakhat sual chhuah pawh hi a har ve ngang ngang thin khawp mai a, mahse kumin chhung hi chuanin tih chhuah leh hram chu ka tum pakhat chu. Duhsakna kan hlan a che aw chuta tan pawh chuan, tichuan ani leh ymedia pawh chu hmun hnih velah ka zai ang tiin booking te pawh i lo la tawh ta kha te ang a, eng nge nikhata hmun hnih ang maw, a hmun hnih hmun thum ang a zai ang te kha i khami kha a harsa lo mi, buaithlak ve riau em engtin nge? A harsa chu ka ti thin a, chhan chu kei chu ka duh dan tak hi chuan programme pakhatah hian awm tawp ila ka duh dan a nia, a chhan chu pahnih kan kal hian ka buai, ka tal buai deuh tak thin a, mahse i. A, hei min lo duhsak ve thin tho piah lamah i min tlawm ngaihsak hram rawh tih hi a awm ve thin tho avang khanin han tihsak loh kha nuam kha ka ti lo leh thin si a, chuvang chuan tun tun programme phei chu chhun zel a nih avang kha chhun zan zel a nih avang khan Mizo hei hemi Aizawl chhungah phei chuan maw zan zel a nih avang khanin hmun hnih hmun thum ah min lo biak kha chuan then phei chu ka hnar tho hnar chu maw i pathum phei kha chu Ka ti thei lo vang, tiang vel chu ka ni a thiam lutuk lo. An lo beisei si che a program ti khaih laktu kha a nih ve thei la tur aw. Engtin an chhun leh zan ang te chu ni se a in bar lo ta harsatna a awm lo ta ni chu ka tiang ang kha chuanin han zai mai te pawh kha thei ang a tur aw. Tichuanin mi na kan lo hriat pui ve vak lo ah hian nangmah nangmah music lama promote tu ang han tuipui support tu a ni ang chu ka tiang a tuipui a engkim a kha tiang a enge phurpui thin tu che Kan hriat loh hming sawi lan duh emaw, mi mal a nih loh pawn chu mi teh teh ang chi ang kha a awm ve em? I nia, i music lamah hi chuanin hman atang khanin keimah hian ka ti deuh ngar ngar thin a, ka chhungte hian min support bawk ta a, ka chhungte hianin min pui nasa em em a, a bik takin album kan han siam tuna a thlawite Nalibik album ah phei kha chuanin Sawi leh sawi hnu hma pawn ka sawi tawh a, hmangaih a, hmangaih dawng zela kan ti mai a, i ka thianpa khanin min pui nasa a chungah pawh hian ka lawm em em a, i hei thleng amah vang khan ka thleng ka ti ve a, chun chu thlawi te nali te pawh kha ka sak duh miah lo, sa tura min bei nghawng nghawng hei min ti nghawng nghawng pawh a nih avang khanin ka tan chuan a hlu ve lutuk a, i chuvang chuanin I amah bikah khanin a rawn pawh ka rawn nasa thin a, chuanin hei mahni chauha thil tih thiam lo ka nih avangin ka fanu pawh vawihte hi enge ha ila tha ang ti chi kha ka nih avang khanin i music lamah pawh hianin i a tha ve khawp mai amah pawh hei a thiam chu ka ti lo maithei a mi chuan an thiam lo an ti maithei mahse ka rawn tam ber chu ni ve leh lo i si emaw amah kha. Chung te chu hriat ve chak awm a, tichuanin a nih leh Nichina khanin pakhat ka zawh tur che ka la dah tha maw, Mizo Idol lampangah khan thlan an Mizo Idol winner an thlan tuah khan tunge an thlan fuh i la tih ber? Vanel hmangaih hi an thlang phu ka ti. Thiam hi ka ti ve reuh tawp a. Aw, a thiam alawm tawrh aw, a aw hi a tha em a ni tawrh aw tawp mai in a. I hla hi ka ngaithla nasa ve a, radio ah te pawh hian ka duty hianin ka play ve fo a, All In tih hla hi ka duh em em a, a hla hi. A sial kan tih mai ang huangah hian ka dah ni keimah phei chuan maw chuanin khata a thu nawn aw ka thian aw ka unau tih lai kha a hangin min han sak sak lawk la ka ti thut duh ni chu Nichina pawh ka lo ngaihthlak avangin ka rilru hian a awm tawp a ni chu min sak sak nge nge hi ngaiin ka hria a khalai te kha min han sak sak ve la a thluk te kha ka bo zo vek dawn lo a thu nawn bik maw aw ka thian aw ka unau tih lai vel khanin ka hria aw ka.

In lo tlo nge nge a tin in lo in thiam dan pawh hi chiang a ni a, chhan chu life a in tih sa kha in ni miau a, tah tak khan tun thlengah hetia i aw lama harsatna nei lova i la zai theih na chhanah hian eng eng nge i nangmah hian in enkawl dan bik riau maw voice exercise emaw eng emaw ni khami i thuruk kha an ti chiang a, a eng nge ni. Ui ka nei miah lo chutiang chu a ni emaw? a chhan chu umm a mak tap a mi pawh hian in min ti thin a maw a chhan chu i. I in enkawl nasa ania ang damdawi te in in enkawl a ni ang tia mahse tiang khan a ni miah lo a ti hianin i ka Pathian hian min pui a ni ang tiang a hemi ah bik hi chuanin Tichuanin kan hun tawp lam te kan lo hnaih dawn tawng a hei kan titi tui dun mal mal a inkawm bawk a ti phal lo titi maw. Chuan a tawp la, kan a tawp lamah chuanin hei Zaimi heti kum heti leh chen lo zai tawh i nihna ah Zaimi thangthar zawk te maw la naupang zawk te i tawn hriat tawh atanga hei thil han hrilh duh maw? Thuchah pawt i lo ila han hrilh duh kha ang kha i neih chuan. I hrilh tur hi ka ngah ve reuh tawp a, a chhan chu hei tunlai lar thar zel ang hi kan lo zaipui ve ta a, chuvang chuan hei hi ka sawi duh a nia, a chhan chu ruihhlo thi tel lo hram hram se chuanin ruihhlo tel lo hian zai hram hram se tih hi ka chah duh a nia tin, I rei tak zai an duh chuan in ruihhlo hi chu an kalsan ngei ngei chu a ngai ka ti a. Tin ai u te zahna chang leh senior artist zawk te zahna chang hi an hre tur ah chuan ka ngai hei hi chu zawm ngei ngei seng tih erawh hi chu ka duh khawp mai. Sa a tha lutuk te chuan in lawm thusawi duhna tam tak i nei ve ka ring a, i zai tawh na ah emaw eng pawh leng vek se la lawm thusawi duhna hrim hrim hetah a show a i lo thut tak ah chuan han sawi ve la tiraw. A hmasa ber ah chuan ka chhung te. Ka chhungte hian min support em em a, ka chhungte chungah hian lawmthu ka sawi hmasa ber ni seng Pathian hmaah lawmthu awm phawt se chuanin a pahnihna angah chuanin hei min lo sawm a, ka lawm em em a tin mi hrang hrangin min han kawm kual te hi ka lawm a, kei a tawngkam hi ka thiam lo lutuk a ui a thiam lo te pawh min ti dawn lutuk a nih chu mahse min han kawm ve thin a, Ka thiam ang tawkin ka tawngka chheh te lo dik lo mai thei a, khang ah te pawh khanin ngaihdam ka dil pah ni se. Chuanin nia mahni beih mai a Australia te kan han kal a, tin helai hmunah pawh i zaia sawmtu neuh neuh te kan han nei thin hi ka lawm tak zet a, tin mipui te Mizoram mipui mai piah lamah ram hrang hrang te pawh a lo ni ta a, khang ah te pawh min han duhsak a, kan zai lo thlir a, i min lo duhsak thin tu te chungah han lawm thu ka sawi a, a bik takin Australia ah khanin Kan kal hnun hnun berna a lo nih avang khan min lo duat a, ka thlen in nu pawh a fel em em a, min lo duat em em a, tin, kum sarih vel kan lo inhriat tawh uvalte chungah a bik takin lawmthu ka sawi duh a, a chhan chu amah avanga khulai ram zuk rap thei kei ve teh lul mai ti tawp mai ila, a chhan chu hei kei aia lar a kha an tam lutuk a nih chu, ih mahse traditional ah khan chuanin ih. Foreign ram hmasa ber te ka ni ve angem tih erawh chu ka ngaihtuah nâ chuan a lian biazai tur a sawm ang ang aw. Chuvang chuan a ropui ka ti a, phu lo pawh ka inti a, keimah hianin a zah te pawhin ka zak deuh rum rum a, mahse a lawm awm ka tia, ih kan chhungkua phei hi chu kan lawm ve lutuk a, ih keini ina kan min lo sawm rawh u, min lo sawm rawh u tih pawh ngai lo min lo sawm ve hrim hrim te kha a lawm awm ka ti a, khulaiah min lo welcome danah te ka lung a awi em em a, min lo duat si a. Tin, ei leh inah pawh hian min duhsak ngawih ngawih a, thil pek te pawh tam tak kan dawng a, kan lawm tak zet a. Chuanin tin, helai hmunah pawh programme hrang hrang min duhsak tu te zawng zawng chungah lawm thu ka sawi ni rawh a se. A lawm awm e. Kan show ah i lo thi theih hi kan lawm em em a, tichuanin i kal leh zel na turah pawh Heart to Heart with CSang te chuan duhsakna Kan hlan chiah a tichuanin kan partner Khiangte Couple Skin Care atangin gift an rawn thawn chiah a, chu chu ka lo hlan ang che a. Hei hi Khiangte Couple Skin Care atangin an rawn hlan chiah a, tikhanin kan hun chu kan duh tawk ang a, Heart to Heart with Siasang te thirtu zawng zawng te inchungah a lawmthu kan sawi a, he show hi lo en zel turin kan sawm bawk cheu a ni. Heritage Lounge Falkland atangin inzova inhun hman nuam vek u le.